Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Makgabo. Mo chaneleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo subscriber, o subscribe. Ge e le gore o rata taba tše bolelang ka tšona o like di-video tša rena and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko re be mindful ge re commenta ke a tshepa gore le tlo ipshina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke, re kwe melaetša go tšwa go badimo ba rena ba lego mokganyeng le mangele a rena le the universe. Re ko rena ba reng. Okay, ke na le karata e rego mo go wena ya re Shaolin Master ya re be grateful in movement and action. Ba re mo go wena ba re go bohlokwa gore ka nako nngwe o be slow, slow down, tlogela go kitima, tlogela go fela pelo, slow down. O iketle, ba re o heme, o file, o taste, o kwe moya o o hemago go tsena mo mmeleng wa gago, o o tšwago mo mmeleng wa gago le ona o kwe, okay you must feel it you must sense it you must taste it ba re ene ge o setse e le gore maybe um o feisitše mathata goba o feisitše manaba goba o feisitše any type of problem ba re e face very gently O se ka ba le mokgwa go ela dilo ka godimo. Iketle. O se ka kitimela go bolela o se o nagane pele. O se ka kitimela go tšea action o se go nagane pele. O se ka kitimela go tšea action o se o nagane pele ka gore o ka tla wa ke tshola. Ka nako nngwe motho o bolela le wena maybe motho wa ke jokela and then wena immediately ntho o e tšea safe maybe motho maybe o wa mmoka wa nrogaka wa nrumula jwalo le jwalo sa ntefa motho o ne a sa itše ka mokgonowe and then o ka kitimela go araba goba go actor o tlo kgwetše le gore ntho e lebego e le a simple simple thing nampile e feletše e ba ntho e kgolokgolo so that's why ba re ka mehla nagana pele before o bolela nagana pele before o tšea any action e ka ba taba tša mebereko e ka ba taba tša di-relationship e ka ba e le ordinary things tše diragalang ka mogare ga bophelo ba re ba go guida gore wena o ele bjalo ka metsi flow like water ba re ba go guida gore wena o fothe bjale ka bjale ka moya blue like air ba re go ka dira sowe o tla bona di-intentions tša gago di-intentions dilo tše o nyakang go di, go di, go di fihlelela goba dilo tše o nyakang go di tšweletša e tla ba tše e le gore di tletše ka kganya di šoufetše ga di na any ill intentions ka mo gare ga di na bobe ga di na go gobatša batho ba bangwe ga ona kore ga di na kore go, go causa any harm to other people and even to yourself ba re go o setse o nyaka dilo ka ra bophelo o ka ba o nyaka mošomo lenyalo bana mmereko ntho ngwe le ngwe o nyakang ka ra bophelo ba re o se ka rasha dilo le o setse o rapela o kgopela modimo tse o di kgopelago o se ke wa rasha dilo gobane modimo tla araba ka nako ya gage le go bolela le badimo ba gago o ba kgopela something o se ka ba le mogolo wa go fela fela pelo wa fela pelo wa rona ba tla araba neng ba tla araba ka nako ya bona so ntho e bolelang ke ntho e la gore go na le tse dintšhi e le gore o tla di fitlhelela ka ra bophelo ge fela o ka kipha nako e la gore o dule fase o nagane ene go ka lebelela kwa morago kua o tlo kgwetša le gore o dirile di-mistakes tše dintšhi not intentionally e seng ka maikemišetšo mare di-mistakes tšeo o di dirile ka kwala gore wena o bo o fela pelo o bo o fela pelo maybe nako ngwe go fela pelo e be e se ntho la gore maybe o competitioneng le ba bangwe e be le ntho la gore um o gapeletšwa ke mabaka gore o fele pelo ba re ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona ba re iketle A ba re tšwafa, ba re iketle, plana gabotse, plan carefully. Ge le ge le gore go na le di-documents tše le o swanetše o di bale, o di sign-e, tšea nako ya gago go di bala di-documents tšeoe. Ge le gore ka gare ga relationship, o se ka fela pelo ya dilo tša manyalo, jwalo le jwalo. Ba re tšea nako go tseba motho ke ka nako nngwe o tlo felela dilo pelo, wa tloga ke tshola gosasa. mara ka nako nngwe go na le tso di dirileng kwa morago kua o dirile dilo ka tsela go fela pelo ka baka la situation ye o bego le kare ga yona ka nako nngwe kgwetše le gore o dula lefelong le e le gore kore o ka re ga manaba o ka re ga meleko meleko e tla left right and center and wa bona gore the best way ya go tšhabela meleko ke ge nka dira action e so le so ke nka dira one two three four five It's okay, ka baka la gore wena o bo o phološa bophelo ba gago. Le ge ba ba re tša nako kore o se ka fela pelo go nyaka dilo goba go dira dilo, ga ba re gore go le ka gare ga bothata completely o eme o phuthe matsogo o re no um a ke fele pelo no. Tšea action ka baka la gore action e tla ba e nyakega for nako e nngwe but e nya e kore trya go nagana pele, trya go decide-a pele. ba re wena ba re this weekend o tlo ba emotionally balanced kore di-emotions tša gago di-balanced o ka se ke khumane o le o kwatile o ka se ke khumane o nagana too much ka mathata o leng o nago le ona o ka hwetše o nagana too much ka mana ba gago o tlo no hwetša o le balanced o thabile o gabotse A se o thabe go fetiša tekanyo? O no thaba normally. Ke ka mokgwa e le gore ba go nyaka ka gona this weekend. Go ra chakras tsa di di sepela ga botse, they are all balanced as well. Tše dingwe a di eh over balanced, tše dingwe tša ba under balanced, no ka moka le tsona di balanced. Ba re o tla ba compassion this weekend o na le boithobo o na le go kwela batho ba botlhoko um eh, o na le mokgolo o rata go thuša ba e le gore ba nyaka thušo mo go wena ke ka mokgolo e le tlo bao le ka gona this weekend mare ba buša ba re o tlhokomele manaba batho ba ba ka tlang mo go wena e le batho ba e le gore ba itira ka gore bona ba nyaka thušo ba se nyake thušo e le tsela ya gore ba nyaka gore o ba bulele mabati gore ge ba go attack ba kgone go attack easy ba re be careful of this type of people ba buša ba re mo go wena ba re e ba in control of your situation e ba in control ya mathata a gago e ba in control ya dilo tša gago controla dilo tša gago dilo tša go di sepele gabotse ka lenaneo ke mo le o tlo kgona go hwetša di-good results ba re go na le motho le gore ka nna wa tlo mo thuša this weekend ka tšhelete gona motho re o tlo tla mo go wena a ena le bothata o tlo feela le wena gore i really need to help this person o tlo e feela e tla ba etswa mo pelong ya gago gore you really need to help this person you are the only one ke wena the chosen one o e le gore o swanetše a thuše motho ka se sebaka ka tšhelete e le gore o tla ba a e nyaka ga e le gore ga o na tšhelete mara ke bona e le gore o tla mo thuša ka maele a e le gore a tla mo phološa ba re go ntse o ditse o e tee this weekend o lebeletše dilo ka mokgwa di sepelang ka gona o maker di-plannings tša gago o tla kgotsa e le gore o tlo ba le mokgola o preparela for um bokamoso ba gago dilo tse o di nyakago ka ra bophelo jalo le jalo ba re matlhatse le matlhonolo di tlo tla go wena this weekend ba re mo go wena ba re weekend ye matlhatse le matlhonolo di tlo ba on your side ge e le gore bo ena le mathata a maitseng o ka bona a mang a mathata a gona a fela ge e le gore um o nyakana le tšhelete o ka bona o hwetša tšhelete gona motho a tlatlago a tlo go thuša goba ge e le gore motho e le gore o rata go gambler betting and then o tla ba le mokgolo wa go wina ke se ba se bolelago mara ge e le gore o rata betting um you must do it uh, wisely ga botlhale fela go wina tšhelete ya mathomo o seno e wina tša tšhelete ya gago o seke wa bone gola gore i need more otherwise tla tla o tlo loser a ba nyako loser mangelo a gago ke tsamaya le tšona ka ba le the ten of coins ka ba le the chariot ka buša ka ba le the lovers moo ba sa bolela ka mahlatse le matlhogonolo dimpho tše leo di tla tla go wena this weekend um ke bona this weekend o spenda some time le family ya gago goba le batho ba e le gore wa ba rata bagwera jalo le jalo le tlo ba le thabile spend some time together la shera tše le di sherago together ke be ke botse and then ba buša ba re ba thabile ka wena go ya ka mokgwa le wena o sepetša dilo tšago ka gona o di sepetša gabotse and ba buša ba re batho ba o berekang le bona a kere goba batho ba e le gore o tla ba o spenda weekend le bona ke batho ba e le gore most ya bona o tlo kgotsa e le gore ke batho ba e le gore eh dinyakwa tša lena di a tshwana and then ba re ka go bereka ka go šoma mmogo le fana maele and then le tla kgona go fitlhelela dinyakwa tša lena and then when coming to dilo tša di-relationships relationship e tlo sepela gabotse ga ke bone o ka ba le mathata dikgagano ka raga relationship dikgagano ka molapeng a gona mathata le gateetee ke bona o imela manaba a gago ke bona lapa la gago le le protected this weekend ba buša ba re ntwa bohlokwa ke gore o ke thate o seke wa dira dilo ka gore wena o rata go kgetlha bomoketekete dira dilo tše e leng gore di tla go fa seriti dilo tše e leng gore o sasa go lebelela morago o ka se swabe ka ditiro tša gago ba re ka nako nngwe o kipeye pele ba re e seng gore o selfish you are not selfish mara o kipeye pele le ge e le gore ba re gona motho o tlo mo thušago o se ka kgotsa tša the last money ye o nago le yona o tšea le ya go rekela bana borotho goba ya go namela during the month o e fa motho mongwe wena o šala o sena selo wena o šala o tshwara ke di-stress thuša mo e le gore o tla kgona go thuša gona mo palelang it's okay o ka thuša motho ka mayele ba re um gore o kgone go guida batho ba bangwe goba nka no re empowerment ba re e thoma from within from ka pelong ya gago goba from yourself o ka se kgone go guida motho mongwe wena o latlhegile o ka se kgone go fa motho mongwe maele wena o le tsa di sa sepela gabotse o ka se fe motho mongwe maele ka ditšhelete wena mabaka ao a ditšhelete a sa sepela gabotse o ka se fe motho mongwe eh, maele ka di-relationship wena di-relationship tšao di sa sepela gabotse ba re thoma pele ka go um lokiša motse wa gago pele mola motse wa o le gabotse dilo ka moka tsona di sepela in a straight line ke mole re tla kgona go eletša batho ba bangwe like ka bebeleng ba bolela ba re o ka se bone goba mohlomong wa ntšha letlhokwa le le lego mo leitlhong la ngwana geno mo le le gore wena mo leitlhong la gona le kota thoma pele ka o ntšha kota gago pele o tla kgona go thuša ngwana geno wa ntšha letlhoka lela le lego mo go yena Ba re ka nako nngwe o na le go fila o ka re you are not enough. O ba le mogole wa go ke nyatša, wa go ke nyenya. Ba re ntho e swantse gore e stope right now. E swantse e stope ntho ya mohutone. O ba re gore batho ba ba o tlhomphe, wena o swantse ke tlhomphe pele. And then o phile ka tsela ya go ke tlhompha. Ke mo e le gore batho ba matla bona ditiro tša go tše dibotse and then batho ba tla go tlhompha. ba re nako e nngwe o fela ke potsa gore you are not smart enough ba re ke tsela ya go kenyenya yeowe ba re se ka ke nyenyefatša go ke nyenyefatša batho bane bone ba tla go nyenyefatša ene o se ka ke compare le batho ba bangwe di-achievement tša bona ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona wena dimpho tsa gago di sa etla so nako e ntšhi um ntwa o dira gore re batho re be le mokgwa ola o ke nyenya goba mokgwa o ke nyenyefatša ke nthola gore rata ke compara le bagwera ba rena ge ke bona mogwera a ka kgone go achieva one two three nna ke sena yona then ke ba le o ke nyatša ga ke a tshwanela ke nyatša i need to work on myself ba ro se ka ke nyatša work on yourself lokiša motse wa gago lokiša mmele wa gago ka nako nngwe ke tebela ka seiponing wa ke potsa gore ga ke botse ke phala ke moketekete tseba gore pele ga legodimo o botse ke ka mokgwa e le gore modimo o bopile ka gona batho re ka se tshwane ebile bana ba motho ga ba tshwane ba re appreciate ka mokgwa o leng ka gona o se ka ba le o kenyatso the minute ke potsa gore wena ga o botse Batho ba tla go bona o le ka mokgwa onoo. But o ka ke tebele ka seipone sa gowa ke potša gore wena o botse, batho ba tla go bona o le wena motho o mo botsana. Ba re the minute o thoma ba le those type of thoughts tša gore wena you are not good enough, ga o botse, um you are not successful enough, e ba le those negative thoughts, ba re stopa immediately. Ba re ke phe nako ele ya go hema, breath, hema and then eh, connect o connecte with your soul o connecte le manyole a gago and then o tla bona those thoughts di tla tsamaya ke di-negative thoughts le joe di tliša ke manaba di tliša ke di-evil spirits because di nyaka go tempta gore wena o dire ntho e le gore ga wa tshwana go e dira di nyaka go tempta Di nyaka go tliša jealousy ka gare ga bophelo bja gago, gore wena o thome go jealousa ba e le gore o bona o ka re ba go phala ka one, two, three. Ba re you need to stop. Ba re wena ka bose wena ke dire gore o be botsana, ke dire bobotse. E seng gore o dire dilo tše e le gore di tšwele tseleng, no. Ke dire bobotse, ke pone o le o mobotse. ba re this thing ya ke compare batho ba bangwe ba re ke yone e le gore e tliša lefifi ka nako nngwe ka ra bophelo ba gago because ga o sa kgona go bona reality gore na reality ke eng lo tša nnete ke tše difeng tša maka ke tše difeng and then and tsona those thoughts the minute ba le tsona o di accepta o bula mabati a lefifi ka raphelo ba gago temptation thoma go ba gona manipulation o thoma go ba gona then o ra re wena o latlhegile But the minute o file like that, stopa, breathe, rapela, connecta le mangwele a gago. Gomme go bula mahlo a gago, ke nete o ketebela seponing, o tla bona gore o botsana, go lebelela around, o tla bona gore well, I've done enough, um, ke, ke, ke, ke bile le mahlatse le matlhogonolo, ke bile le dimpho tše di tšwang go mangwele a ka, di tšwang go Modimo, ke kgonne go ba le one, two, three, four, five. Batho re ka se tshwane, batho re ka se lekane, ga se rena meno le dipotla tša rena di ka se lekane so o se ka ke compara le motho o mongwe molaetša mafele wa re wena ba re um o se ka ba motho le wa go nyaka gore o thabe go e na le batho ba bangwe a certain group of people mme bo wena o nyako thaba ge fela e le gore o na le bagwera o fila o thabile go e na le bagwera fela go dutse o e tee o fila bot o fila o boregile no ba re tseba go ke thabiša le go o le noši go ka ithuta go spenda some time alone and then ke yona tsela e le gore um go ntse o connecta with yourself o connecta with your higher self ke yona tsela e le gore o tlo kgona go ke thabiša wa tseba go ke thabiša wa kgona go spenda some time alone that whole day o le tee ka gae mara o kgwetsa o thabile mo pelong ya gago o ka kgwetsa e le gore um wena o ba motho la gore o thaba ka yona le bagwera fela then ba re wa latlhega Ka baka la gore o ka se o kgonne go connecta to yourself, o ka se o kgonne go connecta to your higher self, therefore o ka se o kgonne go connecta to your guides. Ka baka la gore wena o thaba go le ka gara group and sometimes that group ene o ratang go ke thabišo e na le yona goba o feela o ka re o thabile go e na le yona ke yona group ene e le gore e o ntšha tseleng ya go manipulate ya go lahletša okay ba re ge o fela kore o tseba ke thabiša o tseba go dula some um go spenda some time alone a kere ba re ka mokgwa ba re bo natural leaders ba gago um nto la gore you are a leader natural you are a leader ka tlhago then that thing e tlo kgona go phadima e tlo tswelela ya phadima ba re o ikhupeditše ka baka la gore o rata go phela kare ga di group group o rata go phela o ena le batho ga kgone spend some time alone that thing o ikhupeditše ikhupetša ke lefifi le e le gore wena o phela o le around lona so go spend some time alone o connecta ka mokgwa ba re connecta ka gona then that leadership ye e le gore wena o belegile le yona ya tšwelela ya phadima batho ba thoma go e bona and then le wena o thoma go e activator gore o šome ka yona ba re ke yona nto e tla o tlišetšang seriti and ebile e tla o tlišetša ponelo pele wa kgona go bonela pele gore okay this thing it's right this thing it's wrong ntho e ke e dirang e ke e right i'm on the right track ae mo i'm not on the right track ke a timela let me go back into the right track ba re ba bantšhi um you are meant to kore you are meant gore o ke pereke o be your own boss o be le business o hire batho batho ba kgwetse mešomo But that thing e khupeditšwe.
But the minute o ka thoma go spenda some time alone ke mo e le gore those creative ideas di tlo thoma go tšwelela. Then o tla ba le peno le pele. O tla tsebana wena ke business e feng e le gore um mangelo ya gago ba o file yona gore wena you're going to o tlo dira business eso goba go e tla mo lefaseng contract o e saenile o rile nna ke ya go ba le business eso so so so ke tlo hira batho and then mare o tla kgona go bona dilo in black and white o tla bona gore no this one a se white ke black this one a se black ke white now ba re o timetše kore it's like you, you've been blindfolded um o khupeditšwe matlho ga o kgone go bona gore na what is going on matlho a bulegile mare ga a bone and then into kgolo ba re o focuse kudu on your career ke ntho ba bolelang ka yona why carrier ka kala gore ke yone e tla go tlišetšang letseno ke yone e tla go thuša gore o kgone go surviva mo lefaseng ke yone e tla go thuša gore o kgone go go phetha dinyakwa dinyakwa tša gago your needs your needs o tla kgona go di fitlhelela mola o fitlheletse di-needs tša gago that's when o ka ba after di-ones okay ke yona reading ya rena ya mafelelabeke ke a le leboga many blessings thokosa